Um, pa fath o Blaid Cymru gallwn ni uh, ddisgwyl cael gyda chi wrth y lliw? Gallwn ni, gael, gallwn ni ddisgwyl Blaid Cymru sy'n dilyn trywydd dra gwahanol? Wel, yn sicr, fi'n credu y reswm dwi wedi cael y, y gefnogaeth um, gan yr aelodau um, yw bod yna ysfam newydd yng Nghymru, a dyd y gwir, chymod, uh, ysfam wrth gwrs i, i, i newid y blaid, i sicrhau bod ni uh, yn beiriant etholiadol sy'n mynd i fedru delifro y fuddugoliaeth yn ei gyd yn deheu amdano fe yn yr etholiad cyffredinol Cymraeg nesaf. Ond wrth gwrs, y, y, y, y, y gwir ddehiad, wrth gwrs, ydy creu Cymru newydd, Cymru annibynnol, yr unig ateb cynaladwy yn y, yn, y, yn, yn y tymor hir i'n holl broblemau ni, a dweud y gwir. Mae pobl yn chwilio am ysbrydoliaeth yn y gynnu. Mae, mae gwleidyddiaeth wedi mynd mor ddiliw, mor lwydaidd, uh, mor ddydd y chymig. Mae, mae, mae pobl Cymru nawr, wy'n credu, yn barod i gael ei ysbrydoli. Maen nhw'n chwilio am uh, arweiniad newydd, a rhywun sydd yn mynd i Roedd tân ôl yn y bol ac ail gynner ffydd nad oes rhaid i ni dderbyn y Gymru fel mae e, bod Cymru, Cymru newydd yn bosib. Yym, mae'r ymgyrch wedi dangos bod peth gwahaniaeth barn o fewn y blaid ambell i hollt o bosib. Yym, ydych chi'n gobeithio nawr bwriadu i uno'r blaid unwaith eto? Wel, fi'n credu bod ni'n tynnu llinell nawr, ynddo fe, o, o, o, o, o, o dan uh, unrhyw uh, annibyniaeth barn, ydy dy gwir. O, a, a, bod yn onest, uh, mae sawl un wedi, wedi, wedi sylwebu ar hyn, ynddo fe, oedd hi yn ornest, barchus, cyfeillgar, positif, uh, adeiladol, ac um, dyn ni wedi rhoi esiampl, ydy dy gwir, i bleidiau eraill sut mae cynnal uh, gornest etholiadol sydd mewn ffordd sydd yn adeiladol a ddim mewn unrhyw ffordd yn, uh, yn wrthgynerchiol. Uh, a nawr, yn, yn unedig unwaith eto, yn efe, uh, achos yn y, yn y bôn, er bod yna waniaeth uh, barn wedi bod ynglyn â strategaethau ac, ac yn y blaen, uh, yr un yw'r nod yn y pen draw, sef creu y Gymru anibynnol a dyn ni gyd uh, uh, uh, yn dyheu am, am weld. Felly mae'r egni yna uh, oedd yn mynd mewn i'r ymgyrchoedd uh, ar wahân, nhw yn nawr yn asio at ei gilydd mewn un ymgyrch fawr i ennill yr etholiad nesaf a cymmeryd y cam bras cyntaf mlaen i greu y Gymru annibynnol dyn ni eisiau creu. A i orffen, um, sut fyddwch chi'n edrych yn ôl ar um, cyfnod Lian uh, wrth i Lliw? Mae rai fi talu teimged i Lian. Mae, uh, um, does dim unrhyw un wedi gweithio'n galetach uh, dros y blaid a dros Gymru dros y chwil mlynedd a hanner uh, y diwetha. Ac mae hi wedi gosod seiliau cadarn iawn a dweud y gwir. Mae'r blaid wedi gweld cynnydd yn ystod y, y cyfnod yma. Uh, fi'n credu beth uh, sydd angen nawr, wrth gwrs, wrth gwrs ydy uh, adeiladu ar hwnna a shifto lan ger ac, ac, ac, yna, ac yna blaen, a dwi'n falch o gael y cyfle i uh, chwistrellu'r egni a syniadau newydd mewn, mewn i hynny. Ond uh, mae, mae Lian wedi bod yn, yn allweddol bwysig o ran roi ein neges glir i bobl Cymru bod ni yn blaid Cymru gyfan, plaid i bawb sydd, uh, uh, sydd yn cofleidio holl amrywiaeth Cymru. Yn un wlad rhy fach i adael unrhyw un mas o'r prosiect. Hi oedd y fenyw gyntaf i arwain y blaid. Fi ydy'r dyn hoiw cyntaf i arwain y, y, y blaid. Dyna'r math o Gymru modern gynwysol dyn ni eisiau creu. Adam, diolch i chi. Iawn.